Ähliňize salam dostlar. Ýadalygyňyz gowmy? Siziň bilen ýene täzeje wideoda. Mähriban dostlar, bu günki wideoda birnäçe dostlarymyz Amerikadaky awtomoýkalara gyzyklanypdyrlar. Hany aňarda maşyn nähili ýurýar, näçe öý alýar? Şu zatlar barada häzir şu wagt maşynymy ýuwdurmaga geldim. Hany Bernals Detail Shop. Şu ýeri ýuwdurmaga geldim. We diýdim size birazjyk şu zatlar barada gürrüň bereýin diýip. Wideo düşürýän dostlar onda dowam edýär. Indi dostlar şu wagt maşyny ýuwmaga başladylar. Men özüm garaşylýan Garaşylýan ýerlerine şu ýerde berls. Polna. Degiri içi full salon. Gowy edip ýuwýarlar. Men hany öýüme ýakyn ýer bolan soň köplenç şu ýere gelýän. Gowy ýuwýarlar. Indi häzir size bahalyny gürrüň bereýin dostlar. Indi şu ýerde gören bolsaňyz bahalar bar. 100% görýän bolsaňyz handwash 100% elle ýuwulýar hiç hili maşynka däl. Ondan soňra wash biz özleriniň şampunlary bar. Ondan soňra polatenselerle gowy süpürilýär diýýär, digirler ýuwulýar diýýär. Indi bahalara seretseňiz abyşli eksterior, meselem eksterior bolanda daşy, diňe maşynyň daşy kiçi maşynlar üçin ýigrimi dollar, mini suv, jeep, ulurak maşynlar üçin ýigrimi bäş, ol has uluraklary üçin otuz dollar, diňe daşy üçin. Indi içi üçin görýän bolsaňyz içinde ýüz prosent elle ýuwýarlar. Ondan soňra gowy hemme ýerini plasosda tutýarlar, zat etýärler. Kiçi maşynlara 40 dollar görýän bolsaňyz. Hany bir sagatyň dowamynda, bir sagatyň içinde ýuwup berýärler. Tas tizem ýuwanoklar, hani 30 minut ýa bolmasa 20 minutda ýuwanoklar, bir sagat arkaýyn saklaýarlar. Kiçi maşynlara şunuň ýaly özüňki ýaly maşynlara 40 dollar dostlar. Ýuwup berende. Ondan soňra da Tip hökmünde-de bärde türkdäkiler bahşyş diýip bilýändir. Tip diýibem goýulýar. Oňa-da bir öz göwnüňden çykaryň, taşlabileň. Indi diýýänsiňiz köpüňiz, kyrk dollar berip maşyn ýuwdurýaňmy Amerikada? Daşarda üç dollara-da ýuwýarlar, bäş dollara-da ýuwýarlar. Häzir gapdalda görkezerin, özleriniň maşynkalary bar. Üç dollara ýuwýarlar. Ol diňe maşynka, barýaň, töleýäň, arasyndan geçip gitýäň, robot. Üstünden prosta suw sepip ýa-da ýuwýan ýüňi munuňky ýaly edip, ähli ýerini pylesoslap, görşüňiz ýaly, iki adam bolup doly derejede arassalap ýuwanoklar. Şunuň ýaly. Meselem, men dogrymy aýtsam, belki aýda, aýda-da däldir, belki iki aýda bir gezek şunuň ýaly full ýuwdyrany görýän. Nähili hapalanypdyr. Full ýuwdyrýan, çünki men hany hepdede bir gezek ýa bolmasa her aýda bir gezekdir beýdip kyrk dollar berip maşyny, dogrymy aýtsam, özüm-ä ýuwdurmaýan. Maşynka ýuwdurýan bäş dollara köplenç alty dollar, üstüne suw akdyrýan bolly, içinem özüme görä porýadka gaýan. Şunuňky ýaly üýtgeşik kiçi uly ýer däl. Ana araňyzda moýkaly gyzyklanýanlar bar bolsa moýka açmagy planlaýanlaryňyz bar bolsada şunuň ýaly kiçiräjik ýer alyp iki maşynlyga edip işledip bilýäňiz moýka hökmünde. Nähili maşynyň bar diýip gyzyklanýanlara-da Mercedes i üç ýüz elli iki müň on dördüňki. Onsy on sekiz müňem bir zada düşdi. Täkisi zady bilen hany eliňizde ýigrimi bire. Paçty bolanda ýigrimi ikä zada gelýär. Hany gyzyklanýanlaryňyz bar bolsa, alyp ugradarys, problema ýok. Indi ýaňky diýen ýerim, robot, ýagny maşynka ýuwýan diýdimä indi şu taýy. Bu ýerde bahalar gatardan, üç dollar, dört dollar. Ýani üç dollardan başlaýar, ýalňyşmasam, on dollar, on iki dollara çenli. Prosta töleýäňiz, hany şo görýän zatlaryňyz üstünden geçýär, ýuwup berýär. Ýöne hany elle ýuwulýan ýaly däl. Ýöne şu görýän nikl maşynyňyz, şu maşyny şu wagt ýuwup boldular-da, ýani gelemde ýuwýardylar. Eýýäm daşaryk çykarypdyrlar. Gowja uýalar biraz näme däl, erbet däl. Men şunuň haýal daş töwerekde näme zatlar bar. Ana biraz ilerimizde Makdonalds bar. Bu ýerde toý mekany bar. Avalon ne, Avalon bankwet zaly. Biraz garşymyzda otel bar, White Castle bar. Umuman, şunuň ýaly daş töwerekler. Mikrofon ýanymda däl. Şonuň üçin birazjyk sesi gowy görmän bolupdylar. Ähliýerini fonda üflese goşup tutýarlar. Ne şunuň ýaly. Eger araňyzda gyzyklanýanyňyz bar bolsa, nesip bolsa, hani gelseňiz, görseňiz, hökman bir moýkajyk açmagy maslahat berýän. Çünki boş wagt ýok. Men şu taýyp dogry ýemesem 3 gezek geldim. Düýn geldim, ondan öň geldim, bir ýuwudyraýyn hem siziň üçin wideo düşüreýin diýip, hany appointment almaly. Ýagny göni gelip girip bolanokda, aýdýar bu sagatda başga biriniň zady bar. Boş wagtymyz ýokdy, ýagny öňünden jaň edip, gürleşip, şeýdip gelip maňa maşynyňyzy ýuwudyryp bilýäňiz. Hany oçurt kän-ä, klient kän. Hany elde ýuwulýan ýerem, Amerikada elde ýuwulýan ýerem gaty az tapyp bilýäňiz. Hany beýleki ýurtlardaky ýaly has kän däl. Gaty az. Ýa gowy arassa ýuwulsa, adamlar köp gelýärler. Şunuňky ýaly, meselem, häzir şuny bir sagatda ýuwsa, aňyrda, aňyrky bölüm-ä boş dur biter. Aňyra ýene bir maşyn gelip getirerler. Günde, pikir edeli, on, on bäş maşyn ýuwýan bolsalar, kyrk dollardan. A munuň içinde käbiri elli dollar berjegem bardyr. Her kimiň her hili. Ony biziň ýaly türkmenler maksimum berse, kyrk bäş, elli berip, Ýöne amerikanlaryň içinde ony köpräk goýkitýänler bolýar-da, sadaka hökmünde. Sonuň käli günde on maşyn ýuwsaňyzam dört ýüz elli, bäş ýüz dollar arkaýyn ýasap bolýan eken. Mähriban dostlar, onda näme, şeýlelik bilen bu wideonam jemleýäs. Kanala agza bolmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Başga-da gyzyklanýan zatlaryňyz bar bolsa, diňe moýka däl, islendik bir temalarda, Ahmet, meselem, men Rossiýada şunuň ýaly işle meşgullanýan, Amerikada nähili ýagdaýlary? diýip gyzyklanýanlaryňyz bar bolsa kommentarda arkan ýazyp bilersiňiz. Wagtymyň bollugyndan siziň üçin wideo taýýarlanjak bolaryn. Dostlar onda näme wideony şöyle jemleýäs. Kanala agza bolmagy, laýk basmagy, kommentariýamda ýadyňyzdan çykarmaň. Ha köpüňiz diýýän bolmagyňyz mümkin. Laýk bassak, kommentariýa ýazsak Ahmet pul gazanýaňmy diýip. Ýok, pul gazanamok hiç hili. Bu diňe wideomyň köp adama ýetmegi üçin kömek edýär. Şonuň üçin hem wideo köp adama ýetsin, köp adamlar görsün diýýän bolsaňyz hökman laýk basyň we kommentariýada ýazyň dostlar. Şeýlelik bilen wideony şu ýerde jemleýäs. Araňyza gelip şunuň ýaly moýka açmagy planlaýanlar bar bolsa, işleriňizde üstünlik. Islendik iş diňe moýkada, başga bir iş açanyňyzda-da üstünlik ýaryňyz bolsun dostlar. Şeýdýäs, ine, eýýäm gürläp bolýança aňryk ýene bir maşyn geldi. Onda näme? Sag boluň dostlar, janyňyz sag bolsun. Salam aleykum.